Yn y fideo hon, edrychwn ar newidannau. Mae newidyn yn ffordd o storio gwybodaeth yn Python a gallu cyfeirio at y wybodaeth gan ddefnyddio enw perthnasol nes mlaen. I ddechrau, rydyn ni'n rhoi gwerth i dri newidyn. Cyflog Amy, Cyflog yma. A cyfradd treth. Gan ddefnyddio arwydd hafal, rydyn ni wedi rhoi gwerth i bob un newidyn, a mae Python yn cofio hyn pryd da ni'n cyfeirio at y newidyn yn bellach mlaen. Da ni'n gweld os da ni'n rhoi cyflog Amy, yr allgwn gawn ni yw 18,000, cyflog Emma, 22,500, a cyfradd treth, afael i 10.15. Os ydyn ni eisiau newid un o'r newydannau yma, gellir neud gan ddefnyddio yr un dull a ddangosir yn y dechrau. Rydyn ni am newid cyflog Amy i 20,000 ac gwelir fod Python yn cofio cyflog newydd Amy. Bydd Python o hyd yn cofio yr gwerth dwytha oedd i'r i'r newidyn. Gallwn ni hefyd wneud gweithredau mathemategol fel ddangosir yn yr fideo blaenorol gyda newidennau. Um, felly nhw'n ei gyfrifo cyfra, cyfradd treth, llosi cyflog Amy, sef y maint o dreth mae Amy mynd i dalu. Da ni'n gwneud hyn gan roi cyfradd treth, lliosi, cyflog, Amy. A mae hyn yn rhoi maint o 3,000. Os ydyn ni eisiau defnyddio'r 3,000 yn bellach mlaen yn y cod, gallwn ni roi newidydd newydd gyda gwerth 3,000, a da ni'n mynd i alw'r newidydd newydd yn maint treth Amy. Rwan, bydd Python yn cofio bod maint treth Amy bob tro oni bai bod ni'n ei newid am 3,000. A fel y gwelir, 3,000. Rwan, da ni wedi gweld bod ni'n gallu rhoi gwerth i newidyn gan ddefnyddio'r symbol hafal, ond hefyd gallu gwirio os yw ddau newidyn yn hafal, ddim yn hafal, neu mwy nag y llai na. I gychwyn, rydyn ni am gymharu os yw cyflog Amy yn hafal i gyflog Emma. Rydyn ni'n gwneud hyn gan ddefnyddio ddau symbol hafal. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio i wirio a os yw bethau yn hafal. Mae o'n wahanol i un symbol hafal sydd yn rhoi gwerth i newidyn. A fel y gwelir, mae hyn yn creu newidyn newydd boolean, sef false, sydd yn deud bod cyflog Amy ddim yn hafal i gyflog Emma. Gan bod ni'n gwybod bod cyflog Emma ddim yn hafal i gyflog Amy, gallen ni hefyd wirio os ydyn nhw ddim yn hafal. Gallen ni wneud hyn gan ddefnyddio cyflog Amy yn y bychnod hafal i cyflog Emma. Rwan, mae'r Y bychnod hafal yn Python yn feddwl ddim yn hafal. A mae'r ddatganiad yma yn gofyn, ydy cyflog em, ema ddim yn hafal i gyflog emi? A fel y gwelir, mae hwn yn rhoi allbwn o true, sef newidi'n bwlian newydd, yn seilio ar yr ddatganiad a roesant. Gallwn ni hefyd wirio os yw pethau o mwy na, yn llai na, neu mwy na neu hafal i, gan ddefnyddio yr symbolau llai na, fwy na, ag llai na yn hafal, ag mwy na neu'n hafal. Tro yma, rydyn ni'n mynd i wirio os yw cyflog Amy yn llai na cyflog Emma. A rydyn ni'n gweld bod cyflog Amy yn llai na cyflog Emma. Gallwn ni hefyd weithio allan y gwahaniaeth rhwng cyflog Emma a cyflog Amy. Gan bod ni'n gwybod bod cyflog Emma yn fwy, mae ni'n gallu gweithio allan bod cyflog Emma tynnu cyflog Amy yn 2500. Gallwn ni hefyd newid maint cyflog Emma. Rydyn ni eisiau codi maint cyflog Emma gen 2500. Gallwn ni wneud hyn gan roed gwerth newydd i gyflog Emma. Cyflog Emma yn hafal i Hen cyflog, Emma. Adio 2500. Rwan mae cyflog Emma yn 2500 sydd yn dangos bod y 2500 wedi adio i'r cyflog a dyma be mae Python yn cofio o'r hyn ymlaen. Rydyn ni'n mynd i wneud yr un peth gyda cyflog Amy ond i godi fo gan 5000 y tro yma. Ond, rydw i'n mynd i ddefnyddio dull bach mwy cryno ac mwy cyflym. Rydw i'n cyflog, cyflog Amy yn adio hafal i 5,000. Rwan mae hyn yr un peth a dweud bod cyflog Amy yn hafoli cyflog Amy adio 5000. Mae hyn yn gwneud yr un peth a be wnaethon efo cyflog Emma. yn uchod, ond yn ffordd mwy gryno o ddeud. Cyflog hen Amy adio 5000. Fel dyn ni'n gweld, mae cyflog Amy rhywun wedi storio fel 25,000 hefyd. I gloi, rydyn ni am wirio os ydy cyflog Emma yn hafal i gyflog Amy gan ddefnyddio'r dull ddangosir cynt, yn ddefnyddio ddau symbol hafal. a gwelir bod hyn yn wir. Yn y fideo hwn, rydyn ni wedi edrych ar newidannau, beth yw newidyn, bod gallu defnyddio gweithredau mathemategol gyda newidyn, gall gwirio fod newidyn yn hafal, anhafal, mwy na, llai na, mwy nac yn llai na, ac sut i roi gwerth newydd i newidyn.